Yma'n gorffwys mewn llecyn tawel, mae un o arwyr chwaraeon mwyaf Cymru, fi farw bron i ganrif yn ôl. Bachgen o gefndir tlawd a fwrodd i brentisiaeth yn bocsio mewn ffeiriau teithiol ar hyd de Cymru. Ath i ddawn ag e ar draws yr Iwerydd a chafodd i goroni'n bencampwr byd. Dyma un o'r sêr chwaraeon cynta. Dath 100,000 o larwyr i'w angladd. Dyma'r angladd fwya' o'dd Cymru wedi gweld eriôd. Gŵr o dras Gwyddelig, ddoth yn arwr Cymreig. Yn Gatholig cryf, Yn gamblwr mawr. Yn ŵr hynod o hael ddoth yn ffigwr chwydlonol. Gyda'i ddawn chwim yn y sgwâr, byddai'n uno dau ddiwylliant a dwy ffordd o fyw yn y de Cymru ddiwydiannol caled. Y cynta' mewn llinach hir o focswyr byd enwog o Gymru. Roedd Jim Driscoll yn feistr y sgwâr.
Mae'r bedwaredd ganrif ar bymtheg falle y ganrif fwyaf ddramatig yn hanes Cymru. Poblogaeth y Rhondda Oedd yn llai na 1,000 ganol y ganrif. Yn erbyn diwedd y ganrif, roedd yna 160 o filoedd o bobl wedi heidio nhw mewn morgrug yn y Rhondda, yn gweithio yn y pylle a'r rheilffyrdd ac yn y blaen, ac yn gyfrifol am allforio glo gorau'r byd i bedwar ban y byd.
Codwyd Jim Driscoll mewn tref yn y 1880au. Oedd yn tyfu'n wyllt. Roedd Caerdydd yn ei anterth. Ond fe'i codwyd mewn ardal arbennig iawn o'r ddinas, ardal a enwyd yn Little Ireland neu Iwerddon Fach.
Yma roedd dros 200 o dai wedi stwffio gefn wrth gefn. Cartre i fil o fewnfudwyr oedd wedi ffoi newyn mawr Iwerddon, lle llwgodd miliwn o bobl ei farwolaeth. Ymfudodd y rhai nath oroesi i ddechrau bywyd newydd. Yn ne Cymru, helpodd y Gwyddelod drawsnewid Caerdydd yn fetropolis glofaol. A nhw nath adeiladu'r rheilffyrdd i gario'r glo o'r Cymoedd i ddocie Caerdydd. Ac eto, Gorfodwyd y Gwyddelod i fyw yn rhai o ardalodd tlota'r ddinas.
Roedd Iwerddon Fach, ardal ddosbarth gweithiol, gyda strydoedd hirion o dai teras. Roedd y lle â ffiniau penodol, gyda rheilffordd ar un ochr, er enghraifft, y dociau i'r de, ac fe roddodd hyn hunaniaeth benodol i'r lle, teimlad lle roedd pobl yn edrych i fewn ar eu cymuned eu hunain ac yn teimlo eu bod nhw'n perthyn i'r ardal arbennig yma, efallai yn fwy nag i Gaerdydd gyfan.
O'r 1850au, roedd afiechyd a thlodi yn rhemp yma yn Iwerddon Fach. Roedd diffyg glendid yn magu clefydon, a'r ardal yma o Gaerdydd yn enwog am ei anfoesoldeb. Gyda rhio'r gweithfeydd dur a thwrw'r trenau, doedd y lle byth yn dawel.
Roedd yr ardal yma yn Newtown, sef yr Little Ireland o'n nhw'n galw hi mewn gwirionedd, yr Iwerddon fach yma, a roedd hi'n gymdeithas glos, gynnes, gymdogol, ond os dim rwydd roedd hi'n dlawd iawn. Roedd amodau byw, cyfleuster yn anodd, chimod, fawr o gyflenwad dŵr, oedd iechyd yn wael, cyfradd uchel o farwolaethau, Ac teuluoedd mawr anaml yn frwnt, dyna fel yn cael ei ystyried gan y gymdeithas mwy parchus, Caerdydd. Roedd Jim Driscoll yn uniaethu hi 'na'r gymdeithas honno, a nath e byth i gadel hi. A mae 'na focswyr eraill oedd yn gadel, wedi gadel y cymoedd, fel ath Freddie Welch, oedd yn gyfamserol ar Driscoll, ath e draw i fyw yn America. Oedd hyd yn oed yr enwog Jimmy Wile wedi gadel Tylorstown, y Rhondda Fach, i fyw lawr yn y Barri. Ond fe aned Jim Driscoll yn Newtown, bu ef farw yn yr un stryd hyd yn oed, sef Elen Street. Yn ystod y chwedegau, cafodd Iwerddon Fach i dymchwel yn llwyr, a heddi, does dim ar ôl o'r hen gymuned Wyddelig fywiog. Ganwyd Jim ym 1880. A phan yn saith mis oed, lladdwyd i dad Cornelius mewn damwen mewn iard nwyddau yn y docie, a phlymiodd y teulu yn ddyfnach hyd Lodi.
Yn gyntaf, bu'n rhaid i'r teulu symud i dŷ oedd ddim bosibl i fforddio, ond yn ogystal â hynny, roedd y fam Elizabeth yn gorfod mynd allan i wneud gwaith caled, yn dadlwytho tatws o'r llongau yn y docie, gwaith arbennig o galed ar gyfer unrhyw un yn y cyfnod hynny.
Drwy'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd drwg deimlad tuag at y Gwyddelod wedi bod yn berwi ar draws de Cymru. Ro'n nhw'n barod i weithio am gyflog is na'r Cymry. Yn amheus iawn o'r Catholigion, Byddai'r Cymry anghydffurfiol yn ymosod ar eu tai a'u heglwysi, a daeth y Gwyddelod yn warchodol iawn o'u diwylliant a'u treftadaeth. Mae hon, y gymdeithas 'ma nawr sydd wedi datblygu yn arbennig yn yr ardaloedd diwydiannol yn y de, yn gymdeithas o fath newydd ar raddfa nad ydy Cymru erioed wedi ei brofi o'r blaen. Ac y mae nawr twf, cymdogaethau, cymunedau, newydd, sydd moyn datblygu rhyw ymwybyddiaeth o berthyn, o hunaniaeth, ac maen nhw moyn mynegi'r hunaniaeth honno. Sut mae gwneud hynny? Trwy sefydliadau sydd yn eu cynrychioli nhw. Allan nhw fod yn gorau, allan nhw fod yn fandiau, allan nhw fod yn dimoedd, pêl-droed a rygbi, neu allen nhw hyd yn oed fod yn focswyr.
Roedd Eglwys Gatholig St Paul yn ganolbwynt bywyd yn Iwerddon fach. Chwaraeodd ran bwysig yn ablygiad bocsio. Sefydlodd yr offeiriaid glybiau bocsio i'r ifanc fel ffordd o feithrin hunan-ddisgyblaeth a pharch, a'u cadw allan o drwbwl. Byddai crefydd a chwaraeon yn dod yn rhan bwysig o fywyd Jim ac yn ennyn ynddo gariad dwfn at ei gymuned.
Roedd chwaraeon yn rhan annatod o fywyd hamdden y cyfnod. Ar gyfer pawb, ond yn arbennig felly ar gyfer pobl tlawd. Roedd chwaraeon yn cynnig dihangfa o'u hamgylchiadau gerwin bob dydd, ac roedd bocsio yn rhan annatod o'r diwylliant hamdden hwnnw.
Mae'r Cymry a'r Gwyddelod wedi cael dylanwad mawr ar y gamp, a enwedig ymhlith y dynon bach. Chimod, y flyweights, y featherweights ac yn y blaen. Pan o'n i'n tyfu lan yng Nghefn Coed ger Merthyr, yym, o'dd bocsio yn rhan bwysig iawn o'r bywyd y teulu. Ag o'dd 'y nhad, 'y nhad cu, wastod yn sôn am y pengampwyr 'ma o'r gorffennol. Roedd Jim Driscoll, Freddie Welsh a Tom Thomas yn rhan o'r Cyfnod eiraidd 'ma yn hanes bocsio, a fel cenedl 'yn ni wastod wedi parchu'n bencampwyr yn fawr iawn, a wi'n credu bod hwn yn meddylia bobl ifanc, a ma' nhw'n gweld, fel o'dd Jim Driscoll wedi gweld, gall y sgwâr cynnig ffordd allan o'r tlodi, ond mae'n dod â rhywbeth llawer yn fwy na hynny yn y diwedd, nid dim ond ffordd allan o'r tlodi, ond parch y gymuned.
Roedd y Jim ifanc yn ddigon hen i dystio dros ei hun y torfeydd mawr ddaeth i Gaerdydd yn Ionawr 1888 i gyfarch John L. Sullivan, y bocsiwr Americanedd o dras Gwyddelig. Yn bencampwr pwysedd trwm y byd, fe oedd un o'r sêr chwaraeon cynta' ac eicon y cymunedau Gwyddelig ar ddwy ochr yr Iwerydd, fel y bydde Jim Driscoll ei hun maes o law.
Fe ddechreuodd Jim Driscoll ymarfer i focsio pan gafodd ei swydd gynta' yn gweithio gyda'r printwyr yn yr Evening Express, ac yno, wrth gwrs, heb fod mewn sefyllfa i fforddio menig go iawn, felly roedd ef a'i gyd-weithwyr yn lapio i darnau mewn hen bupurau newydd er mwyn ymarfer.
Cyn hir, byddai'n edrych tu hwnt i'r byd argraffu ac yn cael ei ddenu at oleadau lliwgar a pheiriau teithiol,

daeth bocsio yn fwy parchus pan ddrafftiodd Marcus Queensberry set newydd o reole fydde'n trawsnewid y gamp yn llwyr. Mewn gwirionedd, gŵr o'r enw John G Chambers o Lanelli oedd wedi dyfeisio ar reolau yma, ond oedd yn help bod gŵr bonheddig, arglwydd, fel Queensberry, roedd e wedi rhoi enw iddyn nhw. Ac roedd rhai nawr yn ffurfioli a agwedde ar yr ymladd. Hyd rownd. Sawl rownd mewn gornest. Roedd gamp yn cael ei threfnu yn ôl pwysau. Ac yr oedd na fathe booths nawr ar hyd yr oedd yn grwydrol ac ar hyd y cymoedd yn cael ei rhedeg gan ddynion fel Jack Scarrott a Frank Jess oedd yn cynnig I'r gynulleidfa glowyr ifanc, llawn ei hunain ac yn fodlon wynebu'r champ fel petae oedd ochr Jess fyny ar y llwyfan, neu wrth ochr Scarlett. Dewch lan i guro fy mhencampwr i, o, mi gurai hwnna'n hawdd, meddai rai o'r glowyr tuff 'ma, yndyfe?
Fe dyfodd un stori amdano fe yn y cyfnod hwn, sef y byddai Rhywun yn clymu i ddwylo tu ôl i gefn, ac bydda sofran yn cael ei gynnig i unrhyw un oedd yn gallu i fwrw o fewn un funud. Y stori ydy, wrth gwrs, nad oedd angen talu'r sofran fyth oherwydd allu Jim fel bocsiwr.
Erbyn i ben-blwydd yn 17, roedd e'n ennill sofren y mis am ei ymdrechion yn y sgwâr. Yn y bythau bocsio, Bu'n perffeithio i grefft ac adeiladu stamina. Roedd rhaid bod yn ffit, yn ystwyth a magu sgiliau amddiffynnol da. Rhinwedde angenrheidiol i ddelio â'r gornestau hir oedd i ddod yn ystod i yrfa, fel mae'r archif ffilm prin ohono'n dangos.
When you watch Driscoll in a boxing ring,

i wrthwynebydd i'r cynfas, ond oedden ni'n guro fe trwy fod yn chwim, trwy fod yn ddeallus, trwy osgoi a ffeindio ffordd i amddiffyn ei hun, ac gwneud i'r wrthwynebydd yn aml edrych yn ddwl trwy sgiliau fe'i hunan, ac roedd hwnna'n nodwedd o

Symudodd Jim Driscoll o'r bythau bocsio yn Ne Cymru, lle roedd glowyr ifanc yn ei wylio ac yn ei herio, i fyd hollol wahanol, y National Sporting Club yn Llundain. Dyma oedd cylch hollol wahanol i beth oedd Jim wedi profi yn Ne Cymru. Dyma lle roedd dau fyd yn cwrdd, lle roedd y bocsiwr dosbarth gweithio, yn cael ei weld ac yn cael ei gymeradwyo gan bobl o ddosbarth cymdeithasol hollol wahanol.
Roedd y National Sporting Club yng nghalon Covent Garden yn gosod rheolau llym iawn i'r bocswyr a'r aelodau. Byddai'r gornestau yn cymryd lle mewn neuadd llawn mwg ar ôl cinio ffurfiol, gyda hyd at 1,300 o ddynion. Byddai'r bocsio yn digwydd mewn tawelwch llwyr. Dim gweiddi, cymeradwyo na siarad yn ystod yr ornest. Yn raddol, datblygodd y clwb preifat draddodiad gwych o chwarae teg i'r gamp.
Er mai bechgyn o'r dosbarth gweithiol oedd yn gwneud yr ymladd, roedd eu cefnogwyr nhw a'r rheiny oedd eu noddi nhw yn dod o'r dosbarth Tiriog y dosbarth uwch yn arglwyddi ac yn rheiny oedd yn perchen ar deitlau crand wedi cyfan. Maen nhw'n betio arnyn nhw, maen nhw'n hyrwyddo eu gyrfaoedd nhw oherwydd bydden nhw'n mynd i wneud arian hefyd allan o'u gyrfaoedd nhw. Felly y mae'r cyswllt yna rhwng y dosbarth bonedd a'r dosbarth gweithiol ddim yn cael ei dorri, yn hytrach mae fe'n cael ei gryfhau ac bydd Jim Driscoll yn dod yn ffefryn yn beth o'n nhw'n galw yr NSC, y National Sporting Club. sef, a defnyddio'r ymadrodd Saesneg, the temple of the fancy. A dyna oedd y dynion yma, dynion cran, cyfoethog, yn ei siwtiau du a'i uh, dici bôs a'i cyrcsasau gwyn ac yn y blaen. Dim menywod yn y hollol wrwaidd, ond yn edrych ar fechgyn o'r dosbarth gweithiol yn dyfynna ac yn ymladd am deitle Prydeinig neu fyd. Ac roedd Jim Driscoll yn mwynhau, fel bydde unrhyw un o'i ystyried i gefndir tlawd un nod, oedd e'n mwynhau y sylw a'r goleuni llachar oedd yn gysylltiedig â'r math 'ma o fyd.
Ond tu ôl i'r goleuadau llachar, roedd byd llawer tywyllach gamblo. Yn ystod ei brentisiaeth yn y ffeiriau teithiol, magodd Driscoll flas am fetio, Fyddai'n para gydag e weddill i os. Betio ar bob math o chwaraeon, yn enwedig ar y ceffylau.
Fe enillodd Jim weithiau cannoedd o bunnoedd, weithiau miloedd o bunnoedd am ornest arbennig, ond fe ddaeth e fyth yn ddyn cyfoethog, ac hynny oherwydd i gamblo. Roedd gamblo yn rhan annatod o focsio yn y cyfnod, roedd gamblo yn rhan annatod o fywyd hamdden dynion gweithiol y cyfnod yn ogystal.
Pan briododd Driscoll i Dydd Wiltshire ym 1917, cafodd i dynnu yn ddyfnach i'r byd rasio cyffyle. Roedd i dad yng nghyfraith, Bob, oedd yn landlord ar nifer o dafarndai Caerdydd, yn berchen ar rai o gyffylau trotian gorau'r wlad. Roedd Jim Driscoll wedi cwffio'i ffordd mas o dlodi Iwerddon fach. Ond parodd yr ardal yn agos at ei galon. Mae nifer o straeon am ei heilioni, a defnyddiodd lawer o'i enillion i wella bywydau'r rhai o'i gwmpas. Neb yn fwy na Lleianod a phlant amddifad Nazareth House yng Nghaerdydd.
Oedd yn bwysig iddo fe fel person i helpu y bobl o'i gymuned. Mae storied i ri am fod yn prynu sgidiau i'r plant yr ardal, prynu cig, a chymhorthi'r Nadolig i bobl. Felly, oedd e'n defnyddio'r arian enillodd e yn y sgwâr i helpu newid y bywyd oedd y bobl 'ma'n cael. Felly, oedd y cymuned yn agos iddi galon reit trwy fywyd, a'r disgrifiad gorau alla i feddwl am yw taw wir brenin i filltir sgwâr oedd Jim Drisgall.
Roedd e hefyd yn dechrau dod yn frenin y sgwâr bocsio. Ym Mai 1916, wynebodd e bencampwr pwysau bantam y byd, Joe Bowker, un o focswyr gorau ei oes. Driscoll enillodd ar bwyntiau, ac mewn ail ornest y flwyddyn wedyn, trechodd e Bowker eto

A o'r cymoedd, mewn gwirionedd, roedd yna ddau Gymro wedi mynd lawr gyda'r Titanic yn 1912. Oedd nhw'n ar y ffordd i America i, chymod, i ymarfer i crefft. Roedd scouts o America yn dod draw ac yn chwilio am fois a fyddai'n gwneud marc yn America. Ond ar ôl iddo gyrraedd a dechrau ymladd rhai gorneste, fe gawson nhw eu syfrdanu, fi'n credu, gan lefel i sgil. a'i ddoniau.
Ath i America ddiwedd 1918. Roedd y straeon am ei ddawn ragorol yn y sgwâr wedi mynd o'i flaen. Jim Driscoll oedd un o bencampwyr yr arddull glasurol Brydeinig o focsio ac ath ati i guro'r gorau oedd gan America i'w cynnig. Roedden nhw methu gosod dwrn arno.
Fe ddatblygodd Jim Driscoll arddull o ymladd oedd yn cael ei ddisgrifio ar y pryd fel ymladd gwyddonol neu focsio gwyddonol. Oedd hyn yn pwysleisio'r ffaith bod e'n symud yn gyflym, cadw i ffwrdd o gael ei fwrw ac fe dyfodd rhyw fath o

yn sy'n y trydydd ni syfratan ddiogeg yn tus.
O Efrog Newydd i Boston a Philadelphia, roedd yr Americanwyr wedi cymryd at Jim. Nath ei hyd yn oed lwyddo i ennill parch y newyddiadurwyr, oedd fel arfer a dim llawer i'w ddweud wrth y bocswyr o Bryden. Hwyliodd drwy'r gorneste cyn cyrraedd ei chafbwynt i daith yn Chwefror 1919. Roedd wedi ennill yr hawl i ymladd yn erbyn pencampwr pwysau plu'r byd, Abe Attell, oedd wedi amddiffyn y teitl fwy nag unwaith. Roedd Attell yn rhan o fyd tywyll y maffia, a byddai'n cael ei gysylltu maes o law â rhai o sgandals gamblo mwyaf hanes. Roedd yr ornest hon yn dilyn rheolau bocsio America, Rhole, fyddai'n ffafrio'r clatiwr cryfa.
Roedden nhw'n ymladd dan amode, fel o'n nhw'n galw e'n ddim-dyfarniad. Hynny yw, os nag oeddech chi yn, yn bwrw eich gwrthwyn newydd allan, neu ni stopio fe rhyw fodd, chymod, trwy falle, chymod, anaf yn ei, uh, ei lyged neu beth bynnag, bysa'r teitl yn aros gyda'r amddiffynydd. Nawr, mae Atel yn ymladd Drisgol dan yr ymodau hynny, a doedd, doedd Drisgol ddim yn, yn, yn ddynodwr, ddim yn ddyrnwr mawr, chymod, ddim yn y clatshwr trwm. Ond yn amlwg mae fe'n curo Attel, ond ddim yn ddigon i fwrw e mas. Felly fe arhosodd y teitl gydag Attel.
Er fod y teitl yn swyddogol o leia wedi aros gydag Attel, roedd Driscoll wedi ennill saith allan o'r deg rownd, gyda dwy rownd gyfartal. Yn y cyfnod dim dyfarniad yn America, y newyddiadurwyr o gwmpas y sgwâr fyddai'n penderfynu ar yr enillydd. A'r noson honno, ro'n nhw'n unfrydol i barn mai Driscoll oedd y pencampwr. A chyhoeddodd y newyddiadurwr a'r cyn-sheriff Bat Masterson oedd yn farsial Dodge City a chyn-ddirprwy i'r enwog Wyatt Earp i'r dorf, Os gofynnir i mi ddisgrifio perfformiad Jim Driscoll heno, bydden i'n i alw e'n peerless, heb i ail. Felly, cyflwynaf i chi Peerless Jim Driscoll. Ac ath y lle yn wyllt. Glynodd yr enw a ganwyd arwr a dath Jim yn enwog drwy America. Oedd e wedi creu argraff mawr ar uh, Nat Fleischer, er enghraifft, um, golygydd cynta uh, cylchgrawn y ring. A oedd, oedd um, Fleischer wedi gweld nifer o'r Cymry dros y blynydda yn parchu nhw'n fawr iawn, parchu sgilia, parchu dewrder y bois 'ma. A odda ni'n mawr am wneud rester o'r deg gora mewn pob adran pwysa. Nawr, ymhlith y bocswyr plu, y featherweights, Jim Driscoll yn yr ail safle. Felly, allen ni fod yn siŵr, o'dd Driscoll yn arbennig o dda i cyrraedd y safle 'na yn barn Nat Fleischer. Yn dilyn y dim difarniad, fe gafodd Jim y cynnig i ymladd unwaith eto yn erbyn Abe Attell ar gyfer Pencampwriaeth y Byd, ond fe wrthododd hynny er mwyn dychwelyd i ymladd ornest elusennol ar gyfer plant amddifad, Nazareth House, yng Nghyfydliad Catholig yng Nghaerdydd. Ac felly, fe dyfodd y chwedloniaeth o gwmpas Jim Driscoll, bod e wedi rhoi i ymlyniad at i ffydd Gatholig ac at i ddinas enedigol o flaen i lwyddiant fel bocsiwr rhyngwladol ac yn sicr oedd hynny'n un o'r rhesymau pam oedd pobl Cymru yn i garu.
Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chodwyd swm o 6,000 o bunnau, tri chwarter miliwn yn arian heddi. Drwy wrthod galwad eu batel am ail ornest, trodd Jim i gefn a'r gyfle gorau erfa i ennill teitl pwysau plu'r byd, a'r cyfoeth a'r enwogrwydd a fyddai wedi dod gyda hynny. Wrth gyrraedd adre o'i daith yn yr Unol Daleithiau, roedd miloedd yno i'w gyfarch ar strydoedd y brif ddinas. Bedyddiwyd e'n dywysog Cymru, a chafodd ei gario gan y dorf o'r orsaf i'w gartre yn Ellen Street. Daeth Jim Driscoll yn enwog mewn cyfnod pan oedd y sinema ar ei fyny, ac mae ei gampau wedi'u cadw mewn darnau ffilm prin. I genhedlaeth e oedd y pencampwyr chwaraeon cyntaf i'w ffilmio a'i harddangos ar sgriniau ledled Prydain, a'i troi'n sêr.
Roedd un agwedd arbennig arall am Jim Driscoll. Pan oedd e mewn gornest, roedd e'n gwisgo menig, sgidiau ac wedyn trowsus byr byr iawn, ac oedd hynny yn golygu bod 'i gorff yn weladwy mewn cymdeithas lle nad oedd cyrff yn cael eu gweld o gwbl. Roedd chwaraewyr rygbi, er enghraifft, bron yn cuddio pob darn o groen wrth iddyn nhw chwarae, ac felly roedd ymddangosiad Jim Drisgall ar y sgrin gyda llawer o groen yn cael ei weld yn ysgatwol. O ganlyniad, ni welwyd corff mor noeth â chorff Jim Drisgall erioed cyn hynny mewn hanes.
Ym 1919, cyflwynwyd y National Sporting Club Challenge Belt, a fyddai'n cael ei adnabod ym mhen amser fel Gwregys Lonsdale. A Jim Drisgall oedd yr enillydd cyntaf un yn y pwysau plu, pan gurodd Seimon Hayes ym 1910. Tom Tomos enillodd yn y pwysau canol a Freddie Welsh yn y pwysau ysgafn. Dyma oes aur bocsio yng Nghymru ac roedd y wasg yn ymhyfrydu yn eu llwyddiant. Roedd Freddie Welsh o Bontypridd wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa yn ymladd yn America gyda'i arddull Americanedd ymosodol a chorfforol. Ym 1910, cytunodd Driscoll i wynebu gyd-Gymro yn y sgwâr. Mewn gornest hir ddisgwyliedig, daeth dau ddiwylliant, dwy arddull gwbl wahanol, a dau o gewri'r byd bocsio, benben â'i gilydd. Byddai'n ornest, ffrwydrol.
Yn y cyfnod yn arwain i fyny at yr ornest, mi roedd y wasg yn hypio'r digwyddiad, yn pwysleisio'r gelyniaeth rhwng dau focsiwr oedd mewn gwirionedd, ar y cychwyn o leiaf, yn ffrindiau.
Nawr, roedd y ddau tua'r un pwysau, Ond yn uh, reit gyfeillgar a'i gilydd, a mae yna ffotograffau hon i'w mwynhau cwmni i gilydd. Ond mae'r wasg yn mynd ati i gorddi a chrafu a ffeindio rhyw chymod, reswm dros enyn teimlad drwg, gwaed drwg rhyngddyn nhw.
Yn lle'r wledd ddisgwyliedig, Roedd arddull wahanol y ddau yn rwystredigaeth iddyn nhw ac i'r dorf. Cafodd Driscoll mo'r cyfle i arddangos i grefft gwych oherwydd tactegau brwnt anghyfreithlon Freddie Welsh. Bydde fe'n punio'r arenau. Bydde'n rhwbio ei ben fewn i wyneb i wrthwynebydd. Bydde fe'n dal, bydde fe'n defnyddio i benelin ac yn y blaen. Ac oedd Jim Driscoll yn flin nad oedd y dyfarnwr nawr yn rhoi rhybudd i Freddie Welsh bod e yn ymddwyn annheg, ond yy, doedd yy Bettinson oedd un o'r ref, neb yn wneud dim byd ynglyn â hwn. Ac ar ôl deg rownd y mae Jim Driscoll jyst colli limpid yn Gyfan gwbl. Ffrwydrodd Driscoll a rhoi clatschen i Welsh o dan i ên gyda'i ben. Doedd gan y dyfarnwr Peggy Bettinson ddim dewis ond i ddiarddel Driscoll a datganffredu Welsh yn ynillydd. Beth oedd wedyn oedd ffrwgwd fawr rhwng y Cymry a'r Gwyddelod a barodd tan yr oriau mân. A nid ai diwedd hi, mae yna ymladd wedyn yn y ring, mae'r cefnogwyr yn ymladd ymhlith ei gilydd, a mae'r rheiny oedd yn aelodau o'r, ch'mod, y Seconds ac yn y blaen, maen nhw'n ymladd ar stydoedd Caerdydd y diwrnod wedyn hyd yn oed, pan oedden nhw ar draws un yn y stydoedd. Felly oedd, fe ddatblygodd hi fod y rhyw fath o, uh, ch'mod, uh, rhyw danchwa uh, ymhlith uh, y bocswyr a'r cefnogwyr, um, ac nid oedd ysbryd, ysbryd yn y Nadolig i weld yn amlwg iawn yn, uh, ar rhagfyr yr ugeinfed dyddiad, y ffait yn 1910.
Plediodd Driscoll am ornest arall, ond, nôl i America ath Fred i Welsh i hawlio pencampwriaeth pwysau ysgafn y byd. Dros y blynyddoedd nesaf byddai'n ymladd tair gornest broffesiynol arall, ac yn treulio'i amser sbâr yn sgrifennu cyfres o law lyfrau bocsio. Cymaint oedd y galw, ro'n nhw'n dal mewn print ddegawdau ar ôl i farwolaeth.
Un nodwedd o Jim Drisgall oedd y ffaith ei fod e'n wladgarwr Prydeinig pibur, ac felly ym 1914, pan dorrodd y rhyfel allan, fe benderfynodd e ymuno â'r fyddin, fel llawer o ddynion ifanc eraill. Ond oedd ei gyfraniad e i'r ymdrech rhyfel braidd yn wahanol i'r rhelyw, oherwydd i swydd e yn ystod y rhyfel oedd fel rheolwr tîm bocsio'r fyddin, yn mynd o gwmpas gogledd Ffrainc, diddanu'r milwyr yn eu hamser sbâr.
Defnyddiodd ei brofiad a'i wybodaeth i hyfforddi i gyd-filwyr. Roedd Sargeant Driscoll yn aelod o gatrawd Cymreig y cyffyle. Roedd ganddyn nhw enw da fel bocswyr o safon ac enillon nhw nifer o deitlau a medalau. Ond roedd y galw arno i hyfforddi a pherfformio canodd o arddangosfeydd bocsio ar hyd y ffrynt gorllewinol yn effeithio ar ei iechyd. Erbyn diwedd y rhyfel, roedd cyfnod euraidd Driscoll fel bocsiwr wedi dod i ben. Er iddo ennill ffortiwn yn y sgwâr, fe gollodd y rhan fwyaf ohono yn gamblo. Ac yntau, erbyn hyn, bron yn ddeugen oed, sgwn i fyddai'n gallu profi ei hun unwaith eto yn feistr y sgwâr. Yn ystod chwarter cynta'r ugeinfed ganrif, cynhyrchodd De Cymru fwy o bencampwyr bocsio nag unrhyw le arall o faint cymharol yn y byd. Dechreuodd y mwyafrif yn y pyllau cyn mynd ymlaen i fwrw'u prentisiaeth yn y ffeiriau teithiol a dod yn bencampwyr y sgwâr. Jim Driscoll oedd y cyntaf mewn llinach hir o focswyr gafodd eu naddu o'r tirlun diwydiannol. Roedd y bocsiwr chwim yr un mor gartrefol yn diddanu'r glowyr ag yr oedd e o flan y beddigions mwya. Bellach yn 39 mlwydd oed, roedd ei iechyd yn dirywio, ond roedd e heb golli ei allu i ddeni'r torfeydd.
I can understand why boxers who retire eventually come back. You know, even after it's long past their sell-by date.

Ar ôl chwe mlynedd mas o'r sgwâr, roedd gwrthwynebydd nesa Driscoll hefyd wedi gweld i ddyddiau gore. Roedd Pedler Palmer o'r East End yn Llundain bedair blynedd yn hun na fe, ac wedi treulio'r bum mlynedd ddiwetha yn y carchar am ddyn laddiad. Doedd ein fawr o ornest yn y diwedd, gyda Palmer yn cael ei lorio yn y bedwaredd rownd. Ddau fis wedyn, Ddath Jim wyneb yn wyneb ag un llawer cryfach nag e. Hanner ei oedran, roedd Francis Rossi yn fab i Dylynor o'r Eidal ac yn lôr caled o Bont y Pridd, a chafodd y frwydr sylw mawr yn y wasg. Ar ôl ugen rownd anodd, cyfartal oddi, a Driscoll yn ennill gwobr gwerth 100,000 o bunnau yn arian heddi. A'i iechyd yn gwaethygu, ar yr ugeinfed o hydre 1919, Temtu Driscoll unwaith eto yn ôl i'r sgwâr. Roedd ei wrthwynebydd Ffrengig, Charles Ledoux, yn un o focswyr mwyaf peryglus y byd, ond roedd Driscoll yn benderfynol o beidio colli un cyfle arall am wobr ariannol fawr.
Yn yr ornest honno, roedd Jim, oedd yn Tan ni 'mlaen bellach, fel bocsiwr proffesiynol, yn gwynebu dyn ifanc, dyn oedd llawer mwy ffit nag e. Ac yn wir, pan ymddangosodd Jim y diwrnod hwnnw, yym, fe gafodd pobl 'u syfrdanu oherwydd oedd e'n edrych yn welw, Oedd yn edrych yn wan ac nid dyn ffit mohono fe.
Roedd Jim yn dechreu dangos arwyddion o TB. Clefyd oedd yn rhemp yn y cyfnod. Roedd yn cael ei alw'n glefyd y Gwyddelod ac yn gyffredin ymysg y cymunedau trefol tlawd. Mi fydde ymladd yn erbyn dyn oedd yn ifancach, yn fwy ffit, tra'n dioddef o'r clefyd hwn yn anoeth a dweud y lleia. Ac eto fe arwyd Jim ymlaen gan y chwant i ennill arian.
Gwrthododd tîm Ledww gais Driscoll am ornest bymtheg rownd yn hytrach na'r ugain. Pwysodd y Ffrancwyr yn fwriadol am yr ornest hirach er mwyn manteisio ar oedran a chyflwr iechyd bregus i gwrthwynebydd.
Nawr, mae Charlotte Dew yn chwech modfedd yn fyrrach na Driscoll, ond yr oedd e yn ddeuddeg mlynedd yn iau, a dyna oedd y ffactor uh, fwyaf pwysig. Maen nhw'n ymladd am bedwar rownd ar ddeg a doedd Ledoux ddim yn gallu gwneud dim byd yn erbyn Driscoll. Driscoll yn dangos ei holl arfogaeth o'i ddoniau a'i greffte ac yn wedi maestoli'r ffait yn gyfan gwbl.
Cafodd yr ornest i disgrifio fel yr arddangosfa ore erioed o focsio clasurol. Trawodd Driscoll Ledoux yn ddi-baid, gan ddawnsio o gwmpas y sgwâr, yn ysgoi ac yn dowcio ac yn cadarnhau unwaith eto nad oedd e wedi colli ddawn.
Ar ddiwedd yr wythfed rownd, cymaint oedd maestrolaeth Driscoll o'r ffait, mae'r gynulleidfa yn ei gymrydwyo fe, ac mae hyd yn oed Charles Ledoux i wrthwynebydd yn ymuno â Munn yn y gymrydwyaeth. pan oedd Driscoll mynd nôl i'w gornel.
Roedd yn frwydr hollol unochrog. Doedd y Ffrancwr ddim yn yr un cae â Driscoll, a lloriodd Driscoll i wrthwynebydd iau yn y bedwaredd rownd ar ddeg. Am y tro ola, roedd y meistr wrth i waith.
Peta'r ffait wedi bod am bymtheg rownd, bydde Driscoll wedi ennill, os dim dwywaith. Ond roedd hi'n ffait ac yr oedd Ledoux yn graff iawn wedi sicrhau bod o hon yn ffait am ugain rownd fel oedd i gael bryd hynny ac oedd e'n meddwl yn gobeithio bydde i'w ieuenctid gymharol e yn erbyn Driscoll yn talu. Ac fe nath hi.
Roedd Driscoll bellach wedi blino'n llwyr.
Ac mewn anobeth, mae Ledoux yn gollwng taranfollt o ergyd yn erbyn corff Driscoll sydd yn... Dwi ddim yn ei lorio fe, ond mae fe'n bwrw'r gwynt allan o'n gyfan gwbl ac mae fe jyst yn stryffaglio nôl i'w gornel. A roedd e yn hongi am lan, ond erbyn dechrau'r unfed rownd ar bymtheg, a roedd e yn ddiymadferth ar ei draed ac roedd y dŵ hyd yn oed yn gas ganddo hyd yn oed gyffwrdd â fe, gymaint oddi edmygedd o Driscoll. A dyna oedd diwedd y ffait. Ond roedd pobl wedi synnu at ymddangosiad Driscoll, i, i, i, y ffordd roedd yn edrych. O'n nhw'n cofio fe'r cyfnod cyn yr rhyfel yn, chymod, yn, yn lân ac yn dal ac yn, uh, uh, chymod, yn, yn llawn urddas. Ond nawr y mae e'n fusgrell, y mae e'n hen, mae e wedi gwywo, does dim danedd ganddo fe, mae wallt wedi llwydo.
Cyn mynd adre i Ffrainc, danfonodd Ledoux bapur pum punt i Driscoll. gyda'r neges, i ti, y rhyfeddol Jim Driscoll, a gollodd gan dy fod yn ddeugain mlwydd ddod. Drwy os, bydde Ledoux yn siarad yn annwyl am Driscoll. Camodd Driscoll mas o'r sgwâr y noson honno am y tro ola, ar ôl sicrhau i le ymysg arwyr y byd bocsio. Ath nôl i Iwerddon fach i redeg tafarn y Duke of Edinburgh gyda'i wraig Edith, gan barhau gyda'i waith elusennol a'r gamblo tan ddiwedd i os. Ar y degfed ar hugen o Ionawr 1925, bu farw Jim Driscoll o pneumonia yn y dafarn ar gornel Ellen Street. y stryd lle cafodd ei fagu. Mae'r pennawd yn y Cylchgrawn Bocsio Cenedlaethol yn cyhoeddi'n syml, mae'r brenin wedi marw. Bu farw fel i eni yn dlawd ac ynte ond yn 44.
Mae'r amgylchiadau oedd o gwmpas angladd Jim Driscoll ym 1925 yn dangos fel yr oedd pethau wedi newid yn reit syfrdanol. Yn ystod dim ond y deugain mlynedd a phump yr oedd e wedi byw, pan aned ef wedi cael ei eni fewn i gyflwr o pan oedd na amheuaeth ynglyn â bocsio fel camp, erbyn i Driscoll farw, yr oedd bocsio wedi dod allan o'r cosgodion mewn ffordd, a'i hefyd y syniad bod y Gwyddelod nawr gellid i derbyn nhw fewn i gymdeithas.
Llenwodd 100,000 o larwyr y strydoedd i ffarwelio ag e. Ymlwybrodd yr orymdaith angladdol am ddwy filltir drwy strydoedd Caerdydd i fynwent Cathays. Gorchuddiwyd i arch a baner yr Undeb a'i dywys gan Ail Fataliwn y Gatrawd Gymreig. Dyma'r angladd fwya' ro'dd Cymru wedi'i gweld eriod. Roedd yn arwydd o'r parch mawr tuag at y pencampwr o dras Gwyddelig gafodd ei gofleidio gan Gymru gyfan. Bachgen o gefndir tlawd, a ddath yn un o gewri'r byd bocsio proffesiynol.
Again, it's a strange one. Like myself and and Driscoll were so alike, even though we're generations apart, both in style, in support, and I think in how we

Like nothing is possible. Nothing.
Yn ystod ei oes, pontiodd Jim Driscoll sawl cymuned wahanol, o blant amddifad Nazareth House i fyd gwir bonheddig y National Sporting Club yn Llundain. Roedd Jim yn seren fyd enwog, ond hefyd yn arwr lleol nath fyth anghofio'i wreiddiau. Roedd ei garreg fedd yn rhodd gan leianod Nazareth House sy'n dal i gofio amdano. Ac mae ei lun yn hongian wrth fynedfa'r cartref. Roedd gor nyth Jim, Kitty Flynn, yn rhedeg tafarn y Royal Oak yng Nghaerdydd, a ddath yn fan pwysig i gadw'r cof am Driscoll yn fyw. Roedd tytci Kitty wedi helpu i fagu Jim,

Dad forgot his roots, no he was brilliant oh, and they loved him and he loved them and of course to us then it was, it was, he was like a god
Wy'n siŵr bydd y traddodiad yn parhau. Er enghraifft, mae gyms hyd a lled y cymoedd, a mae'r bobl ifanc 'ma yn cael ei ysbrydoli gan ein pencampwyr ni nawr, bobl fel Lee Selby, jyst wedi ennill Pencampwriaeth y Byd rai blynyddoedd yn ôl, Nathan Cleverly, Joe Calzaghe. Mae'r bobl ma wedi cyfrannu'n fawr iawn, ond pryd mae bobl ifanc yn gweld hyn yn digwydd, Maen nhw'n meddwl, 'Mae cyfle 'na i fi lwyddo hefyd.
Sport, whether you're a supporter, whether you watch it on the TV, it's a massive part of our life and we need leaders. And I think if you want to use Driscoll as a, as a lead, I think you couldn't get a, a finer person.
Mae Jim Driscoll yn rhyfedd iawn am un nad oedd yn ben campwr byd, enillodd y byth mor teitl